नमस्कार मिथिलावासी आइ किछु अलग बातचीत पर चल रहल छी जे आइ काल्हि के जे एकटा नवका फेर जेना ओहि टाइम मे एहिसँ पिछला एकटा वायरस आयल छल जाहिमे कोरोना वायरस आयल छल आ अखन फेर अखन दू टा वाइरस एलै हँ एकटा गाय बाछीके लेल एलै हँ एकटा आदमीके लेल एलै हँ तऽ आदमीके एलै हँ आँखि उठऽ बला जेकरा आँखि उठि जाइ आब आँखि उठि जाइ छै या आँखि लाल भऽ जायत आँखि फुलि जायत हँ ई एकटा जे छै से अहाँके वाइरस एलै हँ आ गाय बाछीके सेहो एकटा जे छै से वाइरस चलैए जे ओकरा मतलब अहाँके फुंसी फुंसी भऽ जाइ छै लगभग लगभग बहुत गाय बाछीके भऽ गेलैए ई फुंसी फुंसी फुंसी फुंसी भऽ गेलैए आ भऽ रहल छै तऽ ओहो छै एकटा दुनूके वाइरस आबि गेलैए तऽ आदमीके जे वाइरस एलैए पहिले जे कोरोना आयल छल ताहिमे हर दोकानमे बिकाइ छलैए मास्क हर दोकानमे मास्क बिकाइ छलैए लोक मास्क कीनै छलैए मास्क पहिनै छलैए एखन एखन जे छै से अहाँके एकटा वायरस एलैए जे दिल्लीसँ शुरू भेल छलैए दिल्लीमे शुरू भेलैए ई वायरस दिल्लीसँ शुरू भऽ कऽ फेर एखन आब लगभग लगभग बहुत जगह भऽ गेलैए वायरस फैल गेलैए ई वायरस छै आँखि फुलि जाइ छै आँखि लाल भऽ जाइ छै तऽ लोकके मोन खराब लगैत रहै छै देखयमे तऽ आइ काल्हिके लोकसभ की करै छै जे लोक ओहि ओहि मतलब ई अयलाके बाद लोकके एकटा स्टाइल सेहो बढ़ि गेलैए नया नया डिजाइनके चश्मा कीनि कीनि कऽ लोकसभ पहिरय लगलैए हमर तऽ चश्मा एकदम परमानेंटे चश्मा लागल अइ तऽ हम तऽ चश्मा पहिरिते छी हमेशा परमानेंटली चश्मा लागल अइ हमरा जे छै से लेकिन जिनका चश्मा लागल नहि छै हुनकर एगो स्टाइल बढ़ि गेलैए जे बड़का चश्मा लगा कऽ घुमतै आइ काल्हि बाजारमे जतय कतहु जाइ छी काल्हि खन काल्हि आओर परसू दू दिन मधुबनीमे छलहुँ हेँ मधुबनीमे हर जगह हर जगह मार्केटमे देखलियैए जेना पहिले मास्क बिकाइत छलैए तऽ देखलियै ओ चश्मा बिकाइत छलै हर दोकानमे हर दोकानमे चश्मा खरीदयके लाइन लागल छै चश्मा एतेक बिक्री भऽ गेलैए एखन चश्मा हर आदमी चश्मा लगा रहल छै कोचिंग संस्थान कए जगह जे छै से कम्प्यूटर क्लास फल्लाँ जहिना जे जतय जाहि संस्थानमे जाइ छै ओतय बैन कऽ देलकैए जे बिना चश्माके अहाँ नहि आबि सकै छी बहुत जगह मधुबनी दरभंगा सभमे कऽ देलकै बाहर सभमे दिल्लीओमे दिल्ली सनके नहि हेतै हँ मधुबनीमे हम सेहो देखलियै ई बात जे कते संस्थामे ई मतलब बैन कयलकैये जे बिना चश्माके अहाँ नहि आबि सकै छी अन्दर चश्मा पहिर कऽ अन्दर आबू ई एकटा बीमारी भऽ गेलैये गजबके बीमारी अइ देखियौ चश्मा लोकके आब जबरदस्ती लोकके चश्मा पहिरऽ पड़तै लोकके एकटा स्टाइल बना देलकैये चश्मा पहिर कऽ हीरो हीरो बनि कऽ लोक चलतै आब सभ जगह जकरा चश्मा पहिरयके कोनो आदत नहि छलैए लेकिन आब

बहुत लोकके जे छै से एखन नया नया पर चश्मा पहिरैके आदत लगा रहल छै वायरस सब नया नया वायरस सब आबि रहलै हँ की कहू ई वायरस सब गजब गजबके वायरस सब अबै छै कोरोना वायरस एलै तऽ आब जे छै से अहाँके ई आँखि उठऽ बला बीमारी आबि गेलै एकर नाम छै कहाँ दन के एकर नाम कथी दन तऽ कहै छै एकर नाम एहि आँखि उठयवला बीमारीके नाम छै आइ ब्लू बताउ ई आइ ब्लूके नामसँ ई वायरस एलैए जकरे तकरे जकरे तकरे ककरो आँखि फुलि जाइ छै काल्हि तक हमरो ठीक छलय आइ भोरमे सुति कऽ उठलहुँ हेँ तऽ आँखि छलय खुलबे नहि करै छलय

तऽ ताहिमे जे छै से अहाँके लोक चश्मा पहिरय लगलैए रङ्ग बिरङ्गके चश्मासभ हँ हीरो बनि कऽ आब चलै छै जबरदस्त वायरस होबै छै हम पूरा आब अहाँ लोककेँ फेमस करयवला फेर लोककेँ देखाबयवला हीरोपन्ती करयवला एहि वायरससँ होइ छै बुझलियै चश्मा लगा कऽ घूमू मार्केटमे काल्हि मार्केटमे घूमैत रहियै हर दोकानपर भीड़ लागल रहै चश्मा कीनयके चश्मा दोकान से देखलियै हमरा चश्मा टूटि गेल तऽ हम बनाबऽ लए गेल रही तऽ ओ ओ जे छै से अहाँके ओहिमे देखियै चश्मा कीनयके पूरा भीड़ लागल रहै चश्मा कीनयके चश्मा रङ्ग बिरङ्गके चश्मासभ कीनि कीनि कऽ लोक पहिरय लगलैए एहन हालत सभ भेल छै हँ सेहो भेलै दिल्लीसँ एने एने बात सब होइ छै आब बुझलियै तेहन तेहन वायरस सब अबै छै चलू फेर किछु नया बातचीतके साथ फेर अगिला वीडियोमे बातचीत हेतै तब तक एतबे वीडियोके जरूर देखियौ लोकके शेयर करियौ जे ईसब बच्चा बचि कऽ रहथि अलग भेलाके बाद तऽ अपना पहिने छै से बला बात नहि आब पहिले तऽ जेना पहिले जे बैस कऽ रहब हँ पहिले तऽ जेना पहिले जे बैस कऽ रहू सभकिछु तऽ जेना पहिरू लोककेँ शेयर करियौ वीडियो लोककेँ बतबियौ ई वायरस छै चश्मा पहिरयके चश्मा पहिरू नहि तऽ आँखि ककरो ककरो कतहु फुलि जाइ छै सेवला बात छै जे तैँ ई वीडियो सभकेँ शेयर करियौ लाइक पहिले बेर वीडियो बनेलहुँ हेँ तऽ वीडियोकेँ सब्सक्राइब करियौ यूट्यूबपर देखै छी तऽ सब्सक्राइब करियौ फेसबुकपर देखै छी तऽ फॉलो करियौ लाइक करियौ शेयर करियौ धन्यवाद